Ko te whakarite tūranga mahi, ōhanga pūmau hoki mā ana uri ngā whāinga nui a te Poari Kaitiaki o Te Whakatōhea i te whakapuaretanga mai o tana whare mahi kūtai i ngā tau e rua ki muri. Heoi, i te aranga mai o te Kowhiori me ngā pōreareatanga ki ngā arau tuku rawa huri i te ao, kai te tutuki tonu rānei tēnei pakihi tāna i manako ai. Ināianei, kua piri mai te kaiwhakahaere o Whakatōhea Ōpōtiki Muscles a Te Kāhautu Maxwell, ā, e tā, tēnā koa!
Tēnā koutou. E pēhea ana te oranga o tēnei kamupene kūtai i roto i ngā tairo a Kowhiori me ngā kokotitanga i ngā ara tuku rawa ki te ao?
He pēpi hou i whānau mai ai i roto i ngā whakamātautau hou o te ao nei. Nō reira, e whakanana tonu ana te pakihi nei. kia pakari ai ōna pakiaka, kia titia ai ki te takere o Tangaroa, ā, e hua mai ai ngā hua kuku ki te ao, otirā, ngā hua, ngā mai hoki ki te iwi me ngā kaipānga o Te Whakatōhea me ngā kaiwhaipānga o te hapori nui tonu. Anā, i āhua 15 tau e pakanga ana kaua ki te kāwanatanga, i whakaae mai te kāwanatanga i haumi ai te ohukai moana i haumi ai i ngā whanaunga o te tauihu o te waka o Māui, ki te whakatū i te kaupapa nei, ana, ko te mate, ko te, o roto i ngā tekau mā rima tau, ko te pakanga ki ngā, ki ngā pakihi, ā, mahi kuku, mahi ika, Pākehā i, i kite ai, ā, ā, kua uru te, te, te iwi Māori ki roto i tērā, ā, tērā pakihi mahi hei whakahaihoa whakataetae mā rātou. Nō reira, kua uru atu, kua whiwhi kirimana ki Amerika, ā, me te nui o te wāriu o tērā kei ōna rau miriona tāra, ā, kei te whakanana tonu ki te huaki mai ai kia eke ai ki ngā paerewa e tika ana mō Rūhia, mō ngā United Arab Emirates, me wērā whenua katoa puta atu ki roto i a Āhia. Kua whai rautaki koutou hei akiaki i ngā uri ki te whai i ngā aturanga mō ngā mea pēnei me te rangahau me te pūtaiao?
Ko ngā tūranga mahi tuatahi te kaupapa i tūmanakotia ai e ngā mātua kia tū ai te kaupapa nei, kia whiwhi mahi ngā uri. Nō reira, mai te kore i ngā tau e rua ki muri, tae noa mai nei ki tēnei rā, 168 ngā tūranga mahi kua kī i ngā uri tonu o te iwi, ā, Ehara i te mea ko te, ko te kōwhiti kuku anake, engari he, he, he kura i a rātou kia tū ai hei, hei kāpene mō ō mātou waka, ā, kātahi anō ka, ka whakamaunu tō mātou waka tuatoru, a Pākihi Kura i tērā mane, ā, te 21 o Noema, ā, 30 mita tōna, tōna nui e tareka ai te 100, ā, 12 tana tōna kaha ki te, ki te, ki te pāmu i nā kuku, me tērā taha anō hoki ki te tae ki te pūtaiao, e, kei te hanga repo, kua hanga he repo i te whekeretari, ki te, ki te horoi atu i nā para kei roto i nā wai kia mā ai te tuku ai ā, ki roto, ā, i ngā, i ngā kōawaawa o, o te wā kāinga, ā, kai roto i ērā mahi, ā, he internships mō wō mātou uri kai roto i nā whare wānanga nunui e whai ana i ngā, i ngā kaupapa, ā, pūtaiao, taiao. rawe. Hei mahi kairangi, hei mahi tākutatanga, rangahautanga mā rātou. Te Kāhautū, he rawe te whakarongo ki ēnā kōrero, me te mihi nui ki a koe, otirā kia koutou o te whakatōhea me ngā mahi whakarite mō te whakataetae nui o Te Matatini e haere mai nei hei tērā tau. E te rangatira Te Kāhautū, tēnā koe. Tēnā koutou.